Hemmäňize salam dostlar. Bu günki sanymyz şu gün keçen däli turnir barada bolar. Eger siz kimiň çykyşyny alan bolsaňyz teswirde hökman belläň. Biz bolsa haýal etmän başlaýas. Mausa Rewloýow we Nek Lentz. Birinji raund deňräk geçdi, ýöne Ewloýow gorkuly ýagdaýa düşdi we tas gelitina düşüpdi. Lentz soňam gelitina geçirjek boldy, ýöne hiç zem başa barmady. Ikinji, üçünji raundda Nigiň yza çeklendigini bildirdi we Magsar ýuwaşlyk bilen öz ýeňşini aldy. Ýöne näme üçindir sudýalar Magsara ýeňşi deň netije bilen berdiler. Ýöne näme bolsa-da ol ýeňiş gazandy. Magsar UFC-de dördünji ýeňşini gazandy we top on bäş sany adam sorady. Ýöne Dana Waýt nokaut bilen ýeňişine garaşýamyka diýýän. Sarukýan bilen Frilowa. Arman başynda eýýäm low-kiki tutup, teýkdaun geçirdi. Met turjak boldy, ýöne ýene teýkdauna düşdi. Sarkýandan teýkdaun köp boldy we her gezekden ol tempini ýokarlandyrdy. Eýýäm soňunda kimiň ýeňjegi däl-de, Sarkýan nokaut edip bilermi diýen sorag boldy. Netijeler iki gezek otuz ýigrimi ýedi we sudýalaň biri hatda otuz ýigrimi alty hem beripdir. Sarkýan tiz dynmak isledi, ýöne muňa garamazdan, Sarkýana top on bäş garşydaş berseňem bolarmyka diýen. Matina Rodriges we Amanda Riges. Birinji raundda duşuşyk deň geçdi, Amanda Segel saýlandy diýsegem bolýar. Ýöne ikinji raundda ol agyr urgy goýberdi we ýere ýykyldy. Birinji Rodriges sudýa saklandyr öýdüp, oň ýanyndan gaýtdy. Ýöne ony ýalňyşanyny bilip, soň sudýa saklar ýaly edip urdy. Mahmut Muradow we Endrýu Sançes. Birinji raund ýekelik urgularda Muradow azajyk öňe saýlandy. Ol örän köp urgy geçirdi we köpüsi ýerine bardy. Dyzy bilen depjek bolan ýerem bar, ýöne Sançes oňa jogap bermegi başardy. Ikinji raundda Endrýu jeb gowy degdi, ýöne Muradowyň arasyna jogap berdi. Raundyň soňunda bolsa, Muradowyň birki sany urgusy gowy işledi we raundyň soňuny aldy. Soňra bular üçünji raundda azrak haýalladylar. Muradow gögeren urgusyndan soň, derrew özüne gelip, öz owerhendini urdy we Sançese aýak üstünde durmak kyn boldy. Şeýlelik bilen Muradow UFC-de üçünji ýeňişini aldy. We indi karşydaşy top on bäş den bolar. Çendler we Huker. Birinji aýtmaly zadymyz Çendleriň şatlykly we bagtly ýüzi. Olar örän haýal başlady. Iki minudyň içinde diňe Hukeriň low kiklerini gördük. Ýöne raundyň ortasynda Çendleriň agyr urusyny gördük we Huker ýykyldy. Çendler haýran galyrdy. Men duşuşyk deňräk geçerimka diýdim. Ýöne ýa Huker arkaýynlaşdy, ýa-da Çendler hasam ynamly boldy. Hany göreris, Çendleriň indiki garşydaşy kim bolar? Ýeňilkile öňem gyzyklydy, indi hasam. Örän garaşylýan duşuşykdy we garaşanyňa degdi. Men geçen sanymyzdaky ýazan prognozymam dogry çykdy. Birinji raundda Makgregor diňe öňe ötdi we çep eli bilen gowy degdi, ýöne Dastin aýak üstünde saklandy. Dastin low-kik zyňdy, hatda teýkdownam geçirdi. Ýöne Konor turdy we egni bilen, tirsegi bilen arany açandan soň bolsa göni çepeli bilen urdy. Ýöne Dastin oňa çydady. Arasynda bolsa gowy jogap gaýtarmagy başardy. Makgregor raundyň ortasynda durup dynç aldy we başlandan göni öň ylgady. Dastin bolsa low-kik bilen garşy aldy. Konor Dastiniň low-kiklaryny saklasa-da, oňa täsir etýändigini bildirdi. Parýe bolsa urgudan gaçmany taýynlanandygyny bildirýär we çydaýar. Soňra bolsa Dastin birden urgularyny zyňdy we ikinji raundda Dastin Porýe Konor Makgregory tehnitski nokaut bilen ýeňdi. Makgregoryň muşdaklary bolsa Habib bilen rewanşyny görmekden mahrum boldular. Makgregor Dastiniň low-kiklary ýerine düşendigini we aýagynyň öli ýagdaýyna gelendigini aýtdy. Indi Dastin Porýe yzygider iki ýeňşi bilen. Häzir kimiň kim bilen çykjagy belli däl. Hany göreris, belki Konor Porýe rewanş Ýa-da Habib Porýe rewanşy bolar. Bu duşuşyga Habib şeýle diýdi, Toparyňy çalyşsaň, seni çempion eden sparring partnýorlaryňy taşlasaň, soňra kiçi çagalar bilen sparring etseň şeýle bolýar. Sebäbi olar hakykatdan daşrakda diýdi. Soňra bolsa Instagramda Siz ony söýübem bilersiňiz, ýigrenibem. Ýöne siz ony sylamaly. Bul oglan bu sporty gurdy, UFC, hemme zat üçin sag boluň, Dana Waýt, men seni sylaýan diýdi. Bilemok, ol muny Konor üçin ýazymy ýa-da Dana Waýt üçin. Nähili däli sport we nähili däli diwizion, hemme zat indi başlaýa. Dostlar sizem öz pikiriňizi teswirde ýazyň. Basym görşeris. Agza bolup dostlaryňyz bilen paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. Siz bilen bolsa MMA Türkmenistan YouTube kanaly.